Найаан, тойон убайын бултуу барта дуо? Кырдьык барта дуо? Эдьиийдэн, эдьиийдэн, кэлин-кэлин онньуохпут-күлүөхпүт үчүгэй үйэ диэн убайым өлүк-салыксаҕына үөҥэс кыыллыы барбыта. Кыталык тарнамтаа-тарнамтаан кэлэн түһэллэр дьиэҕэ көтөн түһэллэр үөһээ баары аллараа түһэрэллэр аллараа баары үөһээ таараллар таһырдьа тахсан үҥкүрүү сырыттахтарына үчүгэй үөдүйээн хантан кэлтэ буолла саамма улахан кыталыгы тутан ылан сылгылыын ахсыы мөхтөрөр түүтүн ньылбы тутан кээһэр кыталык оннугар кыыс дьахтар киһи туналҕаннаан маҥанньуура туналыс гына түһэр кыыс дьахтар бу манна олорон хаалар аһатылар сиэтилэр иккис хонон баран үчүгэй үөдэйэн бултуу барда куоҕан хоодьугур уолум буолар киһи эн мүнчүүбүн булан биэрдэххинэ тугу көрдүүргүн толоруччу биэриэм нойон саҥаһым саҥаһым барахсан барахсан хомурдуостаах күөлүм хомурдуун

Таҥаһа биирдии түүтүн кыбыттан-кыбыттан кэбиһэн баран кыталык буолан көтөн хаалар, үчүгэй үөдээн атын ыҥыырын үөһэ түһэн баран тус илин эһиннэрэ турда, аҕыс иилээх саҕалаах аан ийэ дойдута кыыс киһи дьахтартан алҕаннаах маҥан ньуурун курдук кылбачыйа түһэн хаалбыт, аҕыс күөл артыаллаһа, тоҕус күөл тоҕуоруйа турар сиригэр балаҕан турар эбит, дьиэҕэ сылгычычааҕы чирип-чирип Чилип-чилип бэһиктээх оҕону иҥээн кэлиир, үчүгэй үөдүйээн тойон ыҥырыа буолан бэһиктээх оҕо тоҥоон иһигэр киирэн хаалар, оҕо ытаан барар. Чырычап, чырычап, хайаатыҥ, биэбэйиэм, утуйутуй оҕоккоом. Оҕото ытаабытыгар ийэтэ тир гынан киирэр, үчүгэй үөдүйээн хантан-хантан кээл төбүллүбэт, баар буола түһэр, кытал үктүүтүн ньылбы тардан ылар. Онтон атыгар дьахтарын оҕотун мэҥэттэн кэбиһэн баран дьэ сүүрдэр, сүүрдэниэн көрдөҕүнэ сылгытыгар сылгы, ынаҕар ынах эбиллибит, сибэ дойдута киэргэммит. Дьиэлэригэр тиийэн ыал буолан олороллор. Уоллара сиһинэтэ ситтэ, холуната хойунна, буутуната муҥутаата, Уолуга эр киһи буолла Кытыкырат Быраачча диэн ааттанна. Хара тыаҕа хаккырыардыы, үөл тыаҕа үөннүү барда, тус хоту кустуктанна, инник өлдөгдөөн хара тыалар догдоруан көһүннүлэр. Көрө түспүтэ аарыма тайах болбокталаах сиэн толла түөн турар эбит. Уол тайаҕа муһуттан ылан синньин булга эрийдэ, арай тыа сыыс бөҕө ньиргийэ түстэ. Дьэ, харабылыт халҕаһылыанньан кэллэ, үс хос бас-мэйиилээх үлүгэр бөҕө үөдьүйэн түстэ: «Алаатыы, алаатыы, эйигин мин этэрбэс куулдьар энньэ кулут, эмээ суттар энньэ кулут оҥостон илдьэ бараахтыам! Уот булкуур оройуоннаах, тимир куорат сирдэрдээх уот кулаан чэй диэхэйдээн киһибин!» Эмискэ харабылыт арылла түстэ, дүҥүрдэ иһиллиннэ, былырбыынан киһи сирэйэ элэҥниир, бухатыыр таҥаһа, батыйата түһэн кэллэ, онуоха били киһи дьиҥнээх бухатыыр диэбэ киэптэннэ. «Дьэ!» диэн баран абааһы биир төбөтүн булгута аһыйан кэбистэ, онтон иккис төбөтүн төкүнүттэ. Бухатыырдар өрдүү өтөрдүү охсуон ойуол Содьуока үһүс төбөтүн булгут аһыйан кэбистэ. Содьуока уруйа бургуйан хаалла. Бырррр гынан баран аллараа дойдуга умайа турар уот кутугу муораҕа түһэн хаалла, өллө. Кытыгырас бырааччай орто дойдуга киһибиин кэскиллиэҕэ, айнаат аймаҕын аан дойдуга иитиэҕэ, киһи төрдүн кэлимнэтиэҕэ.